żewġ kumitati oħra b'elezzjoni insomma. Kien żmien sabiħ ħafna, ġifieri kien żmien li ffurmani, żmien li għallimni, żmien li nittama li qsamt ma' ħaddieħor daqs kemm irċevejt. Kien hemm dak iż-żmien fej anki tal-inqas għal sħabi kont li jen tal-għaqda. Li bejk kienet xi ħaġa sabiħa ħafna, unur u xi ħaġa sabiħa li jafuni għalhekk biex ngħid hekk. Fl-istess waqt kont nibża' li isni nibqa' marbuta mal-għaqda biss għax anke l-għaqda ma tistax timxi 'l quddiem jekk tibqa' marbuta biss ma' ċerti membri tagħha. Kien żmien sabiħ ħafna, ġifieri għamilna minn kollox, ħafna ljieli ma rqadniex ukoll. Kien żmien fejn iltqajna U tgħallimna m'għand min hu ikbar minna, imma wkoll iltqajna ma' min hu iżgħar. Kien kumitat ftit partikolari fi żmieni għax mhux kulħadd minna kien għadu student biex ngħidu hekk, konna mxejna ftit iktar 'l quddiem, uħud minna kienu għalliema kif kont jiena. Huwa żmien li ma ninsa qatt, jibqa' dejjem f'qalbi. Il-gallettini waqt il-laqat, tot. Naħseb il-motivazzjoni tal-laqda stess jiena, isu ħanejtek, laqda ġib laqda magħha speċi, u qatt ma jkollok biżejjed minna. Naħseb kien żmien fej ħassejt ukoll li għad fadalli x'nagħti, ġifieri meta mbagħad ukoll ħassejt li kien hemm nies iktar minn kompetenti li jkomplu fej ħallejna. warrabt ukoll biex ngħid hekk. Hija spirtu speċjali ħafna tal-għaqda fil-fatt, spirtu speċjali li u ma nafx ma nafx ngħidlek eżatt x'jagħmlu, ġifieri n-nies li tkun magħhom forsi l-attivitajiet tagħha, forsi l-istorja tal-għaqda, forsi l-istudenti stess, imma dawn l-affarijiet partikolari li jżommu kaddej fil-fatt. kien hemm ħafna ħafna xogħol minn Dr. Bernard Mikallef u Emanuel Bsajla, dak li naf ngħid. Ehm, żgur li ħafna ħafna ħafna xogħol minn naħa tagħhom, ehm, imma wkoll konna kumitat ħelu ħafna ehm, b'żewġ nisa biss dak iż-żmien imbagħad bdew jiżdiedu n-nisa ftit ftit ukoll. Kien żmien fejn fil-waqt li konna anke qed nivvintaw attivitajiet ġodda, idea ġodda, proġetti ġodda, kien ukoll żmien fejn ridna nissudaw il-fondazzjoni tal-għaqda u naraw ftit minn fejn ġejjin, x'inhuma l-passi li nagħmlu, kien hemm xi teknikalitajiet li ridna nieħdu ħsieb. Biex hekk qisu r-rota reġgħet qabdet iddur. Qatt ejja ngħidu li qatt ma waqfet iddur kompletament, imma biex ftit imbuttatura mbagħad qabdet ir-rankatura sew. Mela, niprofa niftakar. Zgur li kien iż-żmien illi fih beda taħżiż, ġi proġett li għadu għaddej sal-lum il-ġurnata u s-saxħa illum il-ġurnata fil-fat. Konna minn, niftakar ukoll konna minna proġetti, attivitajiet ta' darba, fil-fatt jekk konna nqasmuhom tal-inqas anke kemm fajtin fil-kumitat il-proġetti ta' darba l-attività li ġietu marret, minna fil-proġett li jirrepeti ruħu forsi fuq sena, u proġett anki li jibqa' għaddej minn sena għal oħra. Imma kif għedt kien żmien fejn ridna nħarsu anke lejn l-istatut, ftit lejn is-sisien tal-għaqda lejn affarijiet iktar tekniċi illi fil-fatt titgħallem ħafna minnhom ukoll, titgħallem x'jagħmel għaqda. L-għaqda mhix is-sabiħ tal-attività, ġifieri faċli ħafna tmur attività U tpoġġi u tieħu tazza nbid u tieħu gost, imma fil-verità hemm ħafna ħafna xogħol xi jsir minn wara u mhux għal dik l-attività biss, imma kif qed ngħidu għall-fondazzjoni u l-ethos u l-identità tal-għaqda stess. Li kieku kellek tgħażel, liema l-iżjed attività għal qalbek? Il-lamis għamiltli. Ma nafx nista' ngħid kollha. Waħda mill-isbaħ memorji naħseb tibqa' ehm, ta' meta eh, fi żmien il-miliet, fi żmien il-Christmas on campus, meta konna nġibu l-fire engine fil-kwad ġifiri, ħafna ħafna fras, faru, ġifiri, biz dak li kun jara fire engine diħla. Il-koordinazzjoni tal-eli, għalli għalih. L-istudenti entużjasti, naħseb kienet attività sabiħa ħafna għax ma bqajniex marbuta mal-Malti, ma bqajniex tal-Malti biss, ġieli ara, dawn tal-Malti jistgħu jagħmlu xi ħaġa oħra wkoll li hija interessanti u li tagħha gost. Niftakar kont daħħalt il-kelba miegħi fuq il-kampus illegalment. Għax apparentament ma tistax iddaħħal klieb. Ġifieri hemm ħafna memorji ħelwin hekk ma' din l-attività, isu kien mument fej azzardajna ftit biex ngħidu hekk. Ommi ma. Qed nipprova niftakar. Ehm, ma nafx naħseb tibqa' ħafna l-qalbi wkoll ir-rivista Leħen il-Malti li ta' min insemmuha speċi ehm, li baqgħet għaddejja u baqgħet tissaħħaħ u ħadet identità ġdida ġifieri dik ehm, żgur li eh, xi ħaġa l-qalbi ħafna. Forsi xi ħaġa li tibqa' l-qalbi mhux ħansemmilha kattività waħda mal-gost kbir li kont nieħu u għadni insomma forsi mhux fl-aqda ma f'postijiet oħra li nsib it-titli tal-attivitajiet Kont għadni u nibqa' noxa nsib it-titli hekk tal-attivitajiet, forsi ftit oriġinali u ftit strambi. Dik kienet xi ħaġa sabiħa ħafna lija, gostek, żgħir imma li kien itini sodisfazzjon kbir u l-għaqda tatni dak iċ-ċans ukoll li nagħmel dan. Naħseb l-ikbar problema kienet u baqat li ehm, it-tesserati mhux sempliċement iferfru tessera u jifqu hemmhekk. Jiġifieri kemm il-darba din il-taqa' sallum il-ġurnata ma' ehm, nies illi huma membri tal-għaqda u nkun qed naqra l-bionota tagħhom xi mkien u jgħidulek għax jiena membru tal-għaqda tal-Malti, imma xi jfisser li inti membru tal-għaqda tal-Malti li tħallas il-ħames ewro eh, għada u ħames ewro u tieqaf hemmhekk. Ġifieri dit fakkira li hija wkoll għax vera minn meta tinqata mill-kumitat mhux faċli tibqa' eh, mija fil-mija hemmhekk bl-esiġenzi tal-ħajja biex ngħidu hekk. Ehm, ġifieri dik kienet sfida kbira u kważi kważi iktar u iktar l-istudenti. U di ħaġa li eh, sallum imma dak il-rabjani, għax vera mbagħad timx il-qudiem forsi fil-ħajja eċetera, ma meta dek l-università għandek opportunità li tkun attiv, ehm, li timpenja ruħek. Ehm, u naħseb bħala studenti tal-Malti u anki mhux tal-Malti għandhom opportunità tad-deb biex iħadmu talenti, l-arfin u jagħtu l-impenn tagħhom. Ftit sigħat tarqad, vera niftakar żmien fej kważi kont nitkessaħ, speċjal kemm norqod ftit jiena u kar kemm irnexxi l-intella xogħol. Illum għandi bżonn ħafna ħafna rqat inwedkom. Le, kifet, tatni ħafna ħafna soddisfazzjon, għalmitni ħafna fuq kwalinkwe livell, għalmitni naħdem taħt pressjoni, eh, meta konna namlu l-jum tal-lingwi Ewropej tikkordina ħafna nies eh, minn entitajiet differenti, ġitit imma titallem ukoll jien naf minn twaħħal vit eh, għadni niftakar li kien talabni t-taċċi u ġibtlu t-takki. Ma naqqa semmijilkom forsi, għadni niftakar. Jow bil-kontra, sadni sissa ma nafx talabni u ġibtlu, ma kienx ħagos ħafna dak il-ħin. Ġimri, u titgħallem jinnaf anki kif anki ċertu protokoll kif tmur ma nis importanti, jinnaf għal-President ta' Malta. Għadni niftakarni meta konna nidejna metamorfozi bil-barmil norok l-għatba li kienet mimlija naqra ħmiġ mhux ħażin. Niftakarni bil-barmil norok l-għatba ġifieri sa nofsija qabel ġejja l-President ta' Malta biex tara sabiħa u nadifa ġifieri biex imbagħad qastat kasa ma nsax naraha x'għamilna. Ġifieri Tatni ħafna, tatni ħafna, kif qed ngħid, u fuq kull livell, jiġifieri anke fuq livell editorjali, huma ħiliet illi għadni nogħożhom sal-lum u forsi waħda mill-isbaħ affarijiet li tatni wkoll hija li naħdem f'tim li tkun kapaċi taħdem f'tim, li anki tiddelega li tkun kapaċi titlaq minn idejk u li meta jasal il-ħin ukoll tkun kapaċi terħi f'idejk f'idejn ħaddieħor. Dija l-qalb immens, għandu soddisfazzjon kbir, ehm, apologija lil min se offendi nerġa' bil-ħaġa. Mela, darba minnhom, l-ewwel ta' April, Leanne iddeċidiet li tibgħat email lill-membri tal-kumitat, l-ewwel kont ittestjajta fuq tliet min-nies u mbagħad il-kumitat kollu. Ehm, u għettilom li ħabiba tiegħi tagħmel teżi fl-istorja u sabet da dokument importanti ħafna li jgħid ehm, illi daċċertu ehm, ġuze xaħġa, xkulħat ġuze kien jismu dak iż-żmien, ġuze xaħġa nsejt kun jom tajtu, Kien għamel talba lir-rettur is-sena ta' qabel ma bdew bl-għaqda Briffa u Bonnici biex jibda din l-għaqda tal-Malti u r-rettur ċaħad it-talba tiegħu. U allura f'din l-ittra jgħid illi Briffa u Bonnici serqulu din l-idea tiegħu U allura hu kellu jkun dan il-bniedem illi il-fundatur li jkun marbut ma' isem l-għaqda. U battilhom għattilhom issejdu li x'għandi nagħmel, speċi ġibx kopja ta' dil-ittra, xi naħsma. U bdew deħlin it-tweġibi. U da, imma Ma ninsa qatt it-tweġiba ta' Doktor Bernard Micallef u ngħidha b'rispett jiġifieri kbir jaf jaf kemm għandi rispett lejh. Eh, u kien kien kitbilna eh, din hija xi ħaġa t'urġenza kbira jeħtieġ li nieħduha b'kawtela eh, u naraw x'jeħtieġ isir. eh, L-ewwel ġib kopja tal-ittra u niftakar ġib bdew- bdew deħlin it-tweġibiet u u insomma bas l-aħħar għedtilhom li ċajta. eh, U u mbagħad eh, niftakar eh, Doktor Bernard Micallef stess kien qal li se nniżżilha biex fl-ewwel ta' April ta' kull sena noqgħod attent minnek eh, ma tmurx tagħmilli xi ċajta oħra. mort narqod. Isem, bqajt impenjata f'diversi jaqdiet, iġi bqajt impenjata f'Inizja Med, illum il-ġurnata anki f'Hela, Komplejt nallem, lestejt il-masters. Għax u kol kien żmien naqra delikat fi żmien laqda biex nibbilanċja l-istudju, x-xogħol u laqda fost affarijiet oħrajn, ovvjament. Komplejt nikteb u komplejt naħdem mal-istudenti. Naħseb dika xaġa sabiħa ħafna li anke jgawdu minna l-allima.